Türk lirasynyň daşary ýurt walýutalarynyň ähli görnüşleriniň öňünde dowamly güýjüni ýitirýändigi Türkiýede ykdysady ýagdaýy gitdigiçe agyrlaşdyrýar. Amerikan dollarynyň on lira rekord derejesine galmagy türk halkyny we daşary ýurtdan gelenleri howsala düşürdi. Soňky iki ýylyň içinde ýapylýan kärhanalaryň sany göze görüljek derejede belli bolup başlap, işsizlik hem bilelikde artyp ugrady. Türkiýedäki ykdysady ýagdaý türkmen halkyny hem ýakyndan gyzyklandyrýar. Sebäbi halkyň agramly bölegi Türkiýede işläp, Türkmenistanda yzynda galan maşgala agzalaryny maddy taýdan üpjün edýärler. Üç ýyl bundan öň bir türkmen ortaça ýedi ýüz dollar pul gazanan bolsa, indi şol mukdar üç ýüz elli dollara çenli düşdi. Bu hem deň wagtlaýyn Türkmenistanda adamlaryň ykdysady ýagdaýynyň kynlaşmagy manysyna gelýär. Türkiýedaky ykdysady krizis türkmenleri başga alternatiw ýurtlaryň gözlegine çykmaga mejbur edýär. Soňky bir ýylyň dowamynda türkmenleriň arasynda Polşa gitmek giňden ýaýrasa-da, halkyň köp bölegine gitmek başartmaýar. Munuň sebäplerinden biri Polşada işçi alyş sanynyň çäkli bolmagy. Emma esasy bir sebäbi bolsa, möhleti uzaldylan türkmen pasportlarynyň Türkiýe Jumhuriýetiniň daşyndaky beýleki ýurtlarda geçmeýänligidir.
Polşa Jumhuriýetiniň Belarus Jumhuriýeti aralygyndaky serhedinde göç krizi polemigi gün geçdikçe çynlakaýlaşýar. Sanlar on müňi geçen we gün-günden köpelýän göçmenler polýak güýç ulanyjylary bilen gapma-garşy bolýarlar. Polýak hökümeti bu ýagdaýy Belarus tarapyndan sabotaž herekedi diýip kabul edýär. Lukaşenka muny Ýewropanyň sanksiýalaryna garşy ilik bermek üçin edýändigini we munuň Russiýa tarapyndan edilýän bir gibrid uruş ýagdaýydygyny Ýewropa Bileleşigi nygtaýar. Polşa serhedindäki bikanun göç etmäge synanyşýan, ykdysady taýdan yza galan ýurtlaryň halklaryna garşy Polşa halkynyň negatiw düşünjeleriniň has hem ösmegine sebäp bolup biljegi we bu sebäp bilen Polşa hökümetiniň daşary ýurtdan boljak göçler baradaky kanunlaryny mundan beýläk has güýçlendirjekdiginiň yşaraty bolup durýar.
Soňky günlerde Azat Isakowyň ykbaly barada köp sanly teoriýalar orta atyldy. Bu teoriýalaryň köpüsi diktaturany goramak we halka gorky salmak maksatlygynyň aşagyny çyzmak gerek. Diktatura howadan güýç gazandyrmak babatda işleriň alnyp barylýandygyny täze Türkmenistanyň döreden M iki gizli gullugy belläp geçdi. Azat Isakowyň Türkmenistana ekstradisiýa edilmegi barada Sapar Yklymow şeýle diýýär, Azat Isakow Berdimuhamedowyň jenaýatçy topary üçin ne syýasy, ne-de ideologik tarapdan howp salýar. Azat Isakowy tutmak diňe gorky atmosferasyny döretmek üçindir. M iki gizli gullugy hem şu sözleri goşdy, Indi diktaturada güýç galmady we Berdimuhamedow we onuň arkasynda duran topar diktaturanyň entegem güýjüniň bardygyny görkezmek üçin oýun oýnajak bolýar. Hatda Azat Isakowyň hem bu oýundan habary bolman biler.
Soňky wagtlarda Çawuş lakamy bilen tanalyp başlan Ak Welsaparyň otuz ýyldan bäri Türkmenistanyň diktaturasyna hyzmat edýändiginiň üstüni täze Türkmenistanyň döreden Mi iki gizli gullugy açypdy. Mi iki gizli gullugy Ak Welsaparyň Towşan atly aýal doganynyň Türkmenistanda Mary welaýatynda dermanhana işledýändigini ýüze çykaryp, Ak Welsapara şu soragy sorady, Sen hakykatdan diktatura garşy göreşýän bolsaň, näme üçin diktatura aýal doganyňa dermanhana işletmäne rugsat berýär, näme üçin başga garşy göreşýänlere basyş edýärler emma seniň garyndaşyňa edenoklar? Bu soraga jogap berip bilmeýän Ak Welsapar maňa töhmet atýarlar diýip hiç bir subutnamasyz goranjak boldy. Türkmenistanyň diktaturasy Ak Welsaparyň Towşan atly aýal doganynyň dermanhanasyny MI-ikiniň beren habaryndan soň ýapdy. Emma diktaturanyň bu hereketi halk arasynda has hem çuňňur şübhelere ýol açdy. Ol şübhelerden biri hem, näme üçin diktatura MI-ikiniň habaryndan soň Towşanyň dermanhanasyny ýapmaga karar berdi? Eýsem öň bilenokdymy ýa-da diktatura öz aýak yzlaryny öçürjek bolýarmy? Mi ikiniň Ak Welsapar barada ýene-de bir öňe sürýän esasy barlygy bar ol hem Ak Welsaparyň ýalan ýollar bilen Şwesiýada syýasy gaçybatalga alandygy emma hakykatda onuň syýasy gaçgak däldigini köpçülige bildirýär.